It evangeelje fan Jezus Kristus sa't Jehannes dat beskreaun hat. Haadstik fiif. Neitiid wie der in feest fan 'e Joaden en Jezus gong op nei Jerusalem. No wie der yn Jerusalem by de Skjippepoarte in fiver, dy't yn 'e taal fan 'e Joaden Betsata hjit, mei fiif pyldergongen. Dêrûnder lein in withoefolle siken, blinen, kreupelen en lammen. Sa wie der ek in man dy't al achtentritich jier siik lein hie. Doe't Jezus dy lizzen seach en fernommen hie dat er al sa lang sa lei, sei er tsjin him, Wolle jo sûn wurde? De sike sei tsjin him, Hear, ik haw gjin minske dy't my yn 'e fiver bringe kin, as it wetter yn beweging komt. As ik dêr oan kom, giet in oar ûnderwilens foar my yn it wetter. Jezus sei tsjin him, Kom oerein, krij dyn matras op en gean. Fuortenienen waard de man better, hy krige syn matras op en koe gean. No wie it sabbat dy deis. Dêrom seinen de Joaden tsjin de man dy't better wurden wie, It is hjoed sabbat, jo meie dat matras net drage. Mar hy antwurde harren, Dy't my wer better makke hat, dy hat tsjin my sein, Krij dyn matras op en gean. Se fregen him, Wa is de man dy't tsjin jo sein hat, Krij dyn matras op en gean? Mar hy wist net wa't it wie, want Jezus wie wei wurden yn it folk dat dêr allegear wie. Neitiid trof Jezus him yn 'e timpel en sei tsjin him, Sjoch ris, do bist no wol wer better wurden, mar doch net wer sa ferkeard, oars komme dy slimmer dingen oer. De man gong nei de Joaden en fertelde harren dat it Jezus wie dy't him wer better makke hie. Dêrom hienen de Joaden it op Jezus begrepen omdat er sokke dingen op sabbat die. Mar hy sei tsjin harren, Myn Heit arbeidet oant no ta troch, ik arbeidzje ek troch. Dêrom wienen de Joaden dernamste fûl derop om him fan kant te meitsjen, Omdat Er net allinne de sabbat ôfskafte, mar ek noch God syn eigen heit neamde en dêrmei Himsels op ien hichte sette mei God. Mar Jezus joech harren te hâlden, Wis wier, wis wier, Ik sis jimme, De Soan kin út Himsels neat dwaan, behalven wat Er syn heit dwaan sjocht, want al wat Dy docht, docht de Soan allyksa. want de heit hat syn Soan leaf. Dêrom lit er him alles sjen wat er docht, en hy sil him noch grutter dingen sjen litte, dat jimme der nij by opsjen sille. Lykas de heit de deaden ta libben ferrize lit, sa makket de Soan ek libben dy't er wol. want de heit oardielet gjinien, hy hat syn Soan it hiele oardiel yn hannen jûn, dat de minsken de Soan deselde eare jaan soenen dy't se syn heit jouwe. Dy't de Soan net earet, earet de heit net, dy't him stjoerd hat. Wis wier, wis wier, Ik sis jimme, dy't myn wurd heart en leauwt yn him dy't my stjoerd hat, hat ivich libben. Hy hoecht net oardiele te wurden, nee, hy is al oergien fan 'e dea nei it libben. Wis wier, wis wier, ik sis jimme dat de tiid komt, ja, dy is der no al, dat de deaden it lûd fan 'e Soan fan God hearre sille en op it hearren fan dat lûd sille se ta libben komme. Lykas de heit libben hat yn himsels, sa hat de Soan ek libben yn himsels, dat hat de heit him jûn. Hy hat him de macht jûn om rjochtdei te hâlden, omdat er de Minskesoan is. Dit moat jimme gjin nij dwaan. De tiid komt dat allegearre dy't yn it grêf lizze syn lûd hearre sille, en se sille derút komme, Dy't it goede dien hawwe, sille ferrize om te libjen, dy't it ferkearde dien hawwe, om oardiele te wurden. Ik kin neat út mysels dwaan. Lykas it my sein wurdt, sa oardielje ik. Myn oardiel is rjochtfeardich, want ik freegje net wat ik sels wol, mar wat Hy wol dy't my stjoerd hat. As ik fan mysels getuich, jildt myn getugenis net. Der is in oar dy't fan my getúcht, en ik wit dat it getugenis dat hy oer my jout wier is. Jimme hawwe boadskippers nei Johannes ta stjoerd, en doe hat dy foar de wierheid getúchd. Net dat ik ferlet hawwe soe fan it getugenis fan in minske, mar ik sis dit ta jimme behâld. Hy wie de lampe dy't brânt en ljocht jout en jimme woenen sels in skoft lang optein wêze oer syn ljocht. Mar ik haw in getugenis dat mear wurdich is as dat fan Johannes, de dieden dy't myn Heit my opdroegen hat om te folbringen, ja, krekt dy dieden getuge fan my, dat myn Heit my stjoerd hat. Myn Heit dy't my stjoerd hat, dy hat ek fan my getúchd. Jimme hawwe syn lûd noait heard en witte net hoe't er der út sjocht. En syn wurd bewarje jimme net, want jimme wolle him net leauwe dy't de heit útstjoerd hat. Jimme plúzje de Skriften nei, want jimme miene dêr it ivige libben yn te finen, Dy binne it no krekt dy't fan my getuge, en dochs wolle jimme net by my komme om it libben te finen. Eare fan minsken haw ik gjin ferlet fan, mar ik ken jimme, der is gjin leafde foar God by jimme. Ik bin kommen mei folmacht fan myn Heit en jimme nimme my net oan. Mar as der in oarenien komt op eigen manneboet, solle jimme dy oannimme. Hoe kinne jimme oait leauwe, jimme dy't sa graach eare fan inoar hawwe wolle en net út binne op 'e eare dy't fan 'e ienichste God komt? Mien net dat ik jimme by de heit oankleie sil, der is al ien dy't jimme oanklaget, dyselde Mozes dêr't jimme op hoopje. As jimme wier Mozes leauwden, soenen jimme my ek leauwe, want oer my hat er skreaun. As jimme net leauwe wolle wat hy skreaun hat, hoe sille jimme dan leauwe wat ik sis? Haadstik seis. Dêrnei gong Jezus nei de oare kant de mar fan Galilea. De minsken gongen him withoemachtich achternei, omdat se de tekens seagen dy't er oan 'e siken die. Jezus gong by de berch op en joech him dêr mei syn learlingen del. It rûn nei Peaske, it feest fan 'e Joaden. Doe't Jezus om him hinne seach en opmurk dat der safolle folk by him kaam, sei er tsjin Filippus, Wêr sille wy brea keapje dat dy minsken te iten hawwe? Mar dat sei er om him te hifkjen, want hy wist sels wol wat er dwaan soe. Filippus antwurde him, Foar twahûndert denarius brea kinne se noch net ienris mei ta, sil elk in stukje hawwe. Ien fan syn learlingen, Andreas, Simon Petrus syn broer, sei tsjin him, Hjir is wol in jonkje dat fiif koarnbreaen hat en twa fiskjes, mar wat seit dat foar safolle minsken? Jezus sei, Lit de minsken har deljaan. Der stie frij wat gjers op dat plak. Doe joegen se har del, mei-inoar sa'n fiiftûzen manlju. Jezus krige de breaen, tanke en dielde se om ûnder de lju dy't mei oanleinen en krekt allyk mei de fiskjes, safolle as se mar woenen. Doe't se har sêd iten hienen, sei er tsjin syn learlingen, Fandelje de brokken byinoar dy't der oer binne, dêr mei neat wei wurde. Dus fandelen se dy byinoar en makken tolve kuorren fol mei de brokken fan de fiif koarnbreaen dy't der nei it iten oer wienen. Doe't de minsken seagen wat teken er dien hie, seinen se, It kin net misse, Dit is de profeet dy't yn 'e wrâld komme moast. Doe't Jezus fernaam dat se him mei geweld meinimme woenen en kening meitsje, naam er de wyk en gong wer by de berch op, lykme allinne. Doe't it jûn waard, gongen syn learlingen del nei de mar, stapten yn in boat en stutsen de mar oer, dat út nei Kafarneüm. It wie al tsjuster wurden en noch wie Jezus net by harren kommen. en de mar waard hol, want it waaide in stoarm. Doe't se sa'n fiif, seis kilometer fearn hienen, seagen se Jezus oer it wetter rinnen oant deun by it boat en se waarden bang. Hy sei tsjin harren, Ik bin it, wês mar net bang. Doe woenen se him yn it boat nimme, mar op itselde stuit kaam it boat oan 'e wâl op it plak dêr't se hinne ûnderweis wienen. De oare deis krige it folk, dat noch oan 'e oare kant de mar stie, foar it ferstân dat der oars gjin boatsje west hie as dat iene, en dat Jezus net mei syn learlingen yn it boat gien wie, mar dat syn learlingen sûnder him fuortfearn wienen. Der kamen wol oare boatsjes út Tiberias wei, Fuort by it plak dêr't se brea iten hienen nei't de Heare tanke hie. Doe't de minsken fernamen dat Jezus dêr net mear wie en syn learlingen ek net, stapten se sels ek yn 'e boatsjes en foeren nei Kafarneüm om Jezus te sykjen. Doe't se him fûn hienen oare kant de mar, seinen se tsjin him, Rabbi, wannear binne jo hjir kommen? Jezus joech harren ta antwurd, Wiswier, Wiswier, ik sis jimme, jimme sykje my, net omdat jimme tekens sjoen hawwe, mar omdat jimme fan it brea iten hawwe en sêd wurden binne. Arbeidzje net om it iten dat wei wurdt, mar om it iten dat bliuwt, om der ivich fan te libjen. Dat sil de Minskesoan jimme jaan. Want op him hat God de Heit syn segel set. Se seinen tsjin him, Wat moatte wy dwaan om te folbringen wat God allegear fan ús freget? Jezus joech har ta antwurd, God freget mar ien ding fan jimme, dat jimme leauwe yn him dy't hy stjoerd hat. Hja seinen fierders tsjin him, Wat teken dogge jo dan, dat wy it sjen meie en jo leauwe? Wat dogge jo? Us foarâlden hawwe it manna iten yn de woestyn, Lykas beskreaun stiet, Brea út 'e himel joech Er harren te iten. Doe sei Jezus tsjin harren, Wis wier, wis wier, dit sis Ik jimme, Mozes hat jimme it brea út 'e himel net jûn, nee, Myn Heit jout jimme it echte brea út 'e himel. It brea fan God is Hy dy't út 'e himel delkomt en de wrâld it libben jout. Doe seinen se tsjin him, Hear, jou ús altyd dat brea. Jezus sei tsjin harren, Ik bin it libbensbrea. Dy't by my komt, sil gjin honger wer hawwe, en dy't oan my leaut, sil noait wer toarst krije. Mar ik haw it jimme al sein, jimme sjogge my en leauwe dochs net. Al wat de heit my jout, sil by my komme, en dy't by my komt, sil ik wier net útstjitte. Want ik bin net út 'e himel del kommen om myn eigen sin te dwaan, mar it sin fan him dy't my stjoerd hat. Dit is de bedoeling fan him dy't my stjoerd hat, dat ik fan alles wat hy my jûn hat, neat wei wurde litte sil, mar dat ik it de lêste dei út 'e dea ferrize litte sil. Want dit is de bedoeling fan myn heit, dat elk dy't de Soan sjocht en yn him leaut, ivich libben hawwe sil, en ik sil him de lêste dei út 'e dea ferrize litte. De Joaden prottelen oer him, omdat er sein hie, Ik bin it brea dat út 'e himel delkommen is. Se seinen, Is dat Jezus, de soan fan Joazef net? En kenne wy syn heit en mem net? Hoe kin er no sizze, Ik bin út 'e himel delkommen? Jezus joech harren ta antwurd, Prottelje net sa ûnder inoarren. Net ien kin by my komme, as myn heit, dy't my stjoerd hat, him net nei my ta lûkt. En ik sil him de lêste dei út 'e dea ferrize litte. Der stiet beskreaun yn 'e profeten, En se sille allegearre fan God sels ûnderwiis krije. Elk dy't harket nei wat myn heit him leart, komt by my. Net dat ien myn heit oait sjoen hat, inkeld hy dy't by myn heit weikomt, dy hat myn heit sjoen. Wis wier, wis wier, Ik sis jimme, dy't leaut, hat ivich libben. Ik bin it libbensbrea. Jimme foarâlden hawwe it manna iten yn 'e woestyn en dochs binne se stoarn. Dit is it brea dat út de himel delkomt, dat in minske dy't dêrfan yt, net mear stjerre sil. Ik bin it libbene brea dat út de himel delkommen is. As in minske fan dit brea yt, sil er yn ivichheid libje. It brea dat Ik jaan sil, is Myn fleis, dat Ik jou foar it libben fan de wrâld. Doe strieden de Joaden ûnderinoar. Se seinen, Hoe kin hy ús syn fleis te iten jaan? Jezus sei tsjin harren, Wis wier, wis wier, Ik sis jimme, as jimme it fleis fan de Minskesoan net ite en syn bloed net drinke, dan is der gjin libben yn jimme. Dy't myn fleis yt en myn bloed drinkt, hat ivich libben en ik sil him de lêste deis út 'e dea ferrize litte. Want myn fleis is echt iten en myn bloed is echt drinken. Dy't myn fleis yt en myn bloed drinkt, bliuwt yn my en ik yn him. Lykas de libbene heit my stjoerd hat en ik troch him libje, sa sil ek de minske dy't my yt troch my libje. Dit is it brea dat út de himel del kommen is. It is net lykas it brea dat de foarâlden iten hawwe, en dochs binne se stoarn. Dy't dit brea yt, sil yn ivichheid libje. Dat sei er, doe't er yn in synagoge te Kafarneüm ûnderrjocht joech. Doe seinen frijwat fan syn learlingen dy't it heard hienen, Dat sizzen komt te bot oan. Wa kin soks oanhearre? Jezus wist by himsels dat syn learlingen dêroer prottelen en sei tsjin harren, Hawwe jimme dêr argewaasje fan? En as jimme dan de Minskesoan ris opfarre sjogge nei it plak dêr't er earder wie? De geast is it dy't libben makket, it fleis docht neat gjin nut. De wurden dy't ik tsjin jimme sprutsen haw, binne geast en libben. Mar der binne guon ûnder jimme dy't net leauwe. Want Jezus hie fan it earste begjin ôf al witten wa't net leauden en wa't syn ferrieder wurde soe. Hy sei, Dêrom haw ik tsjin jimme sein, net ien kin by my komme as it him fan de heit net jûn is. Sûnt dy tiid joegen gâns fan syn learlingen har ôf en reizgen net langer mei him troch it lân. Doe sei Jezus tsjin 'e tolve learlingen, Wolle jimme faaks ek mei fuortgean? Simon Petrus antwurde him, Hear, nei wa sulle wy tagean? Jo hawwe wurden fan ivich libben, en wy leauwe en witte dat Jo Gods Hillige binne. Jezus antwurde harren, Haw Ik jimme alle tolve net útkeazen? En dochs is ien fan jimme in duvel. Hy doelde dermei op Judas, de soan fan Simon Yskariot, want dy soe him ferriede, ien fan de tolve. Haadstik sân. Neitiid makke Jezus in omreis troch Galilea, want hy woe net yn Judea ferkeare, omdat de Joaden der op út wienen him fan kant te meitsjen. It wie hast oan it Joadske Huttefeest ta. Doe seinen syn bruorren tsjin him, Gean hjir wei, nei Judea ta, dan kinne dyn learlingen ek sjen watst út de wei setst. Net ien docht syn wurk ommers yn in úthoeke, as er sels ferneamd wurde wol. Ast sokke dingen dochst, moatst dysels ek oan 'e hiele wrâld bekend meitsje. Want syn eigen bruorren leauden net ienris yn him. Jezus sei doe tsjin harren, Myn tiid is der noch net, mar foar jimme komt elke tiid fan pas. De wrâld kin jimme net haatsje, mar my hatet se al, omdat ik fan har getúgje dat se ferkearde dingen docht. Gean jimme mar op nei it feest. Ik gean der noch net hinne, want foar my is de tiid noch net ryp. Dat sei er tsjin harren en hy bleau yn Galilea. Mar doe't syn bruorren opgien wiene nei it feest, doe gong er sels ek op, net iepenlik, mar sa dat it gjin each joech. De Joaden sochten om him op it feest en seinen, Wêr bliuwt er no? Der waard frij wat oer him mûskoppe ûnder it folk. Guon seinen, Hy is in bêstenien. Oaren seinen, Nee, hy bringt it folk op 'e doele. Mar net ien prate rûnút oer him út benaudens foar de Joaden. It feest wie al op 'e helte, doe gong Jezus nei de timpel en joech dêr ûnderrjocht. Doe fregen de Joaden ferheard, Hoe wit dy man dat allegearre? Hy hat der ommers net ta leard. Jezus joech harren ta antwurd, Wat ik de minsken lear, komt net fan mysels, mar fan Him dy't my stjoerd hat. As in minske Gods wil dwaan wol, sil er wol fan dizze lear witte oft dy út God is, of dat ik út mysels sprek. Dy't út himsels sprekt, dy is út op eigen eare, mar dy't it te rêden is om 'e eare fan Him dy't him stjoerd hat, dy is betrouber, en der sit by him gjin ûnearlikheid by. Hat Mozes jimme de wet net jûn? en net ien fan jimme hâldt him oan dy wet. Wêrom wolle jimme my fan kant meitsje? It folk antwurde, Jo slane troch, wa wol jo fan kant meitsje? Jezus joech harren ta antwurd, No haw ik ien kear wat dien en jimme besauwe jim der allegear oer. No dan, Mozes hat jimme de besnijenis jûn. Sa net, dy komt net fan Mozes, mar fan de aartsfaders, En jimme besnije in minske ek op sabbat. As no in minske op sabbat besnien wurdt om de wet fan Mozes yn eare te hâlden, binne jimme dan lulk op my, omdat ik op sabbat in hiele minske sûn makke haw? Oardielje net neffens de skyn, mar oardielje rjochtfeardich. Doe seinen guon fan 'e Jeruzalemmers, Is dat de man net dy't se fan kant meitsje wolle? En no stiet er dêr samar frijút te praten en se sizze dêr him neat fan. Soenen ús foarmannen dan no wrichtich ek al miene dat hy de Messias is? Mar fan him hjirre witte wy wêr't er wei is, mar as de Messias komt, sil net ien witte wêr't er wei is. En Jezus rôp, wylst er yn 'e tempel oan it learen wie, My kenne jimme, en jimme witte wêr't ik wei bin, dochs bin ik net út mysels kommen, mar op him dy't my stjoerd hat, kin men oan, en dy kenne jimme net. Ik ken him al, want by him bin ik wei, en hy hat my stjoerd. Doe woenen se him oppakke, mar net ien sloech in hân oan him, want syn tiid wie noch net kommen. Mar in hopen minsken ûnder it folk begûnen yn him te leauwen. Dy seinen, As de Messias komt, sil er dan mear tekens dwaan as dizze man dien hat? De Fariseeërs fernamen dat der ûnder it folk sa oer him moeskoppe waard. Sadwaande stjoerden de hegeprysters en de Fariseeërs der feinten op út om him op te pakken. Doe sei Jezus, Noch mar in koart skoftsje bin ik by jimme en dan gean ik werom nei Him dy't my stjoerd hat. Jimme sille om 'e nocht om my sykje, en dêr't ik bin, kinne jimme net komme. Doe seinen de Joaden tsjininoar, Wêr wol dy man hinne, dat wy Him net fine kinne? Hy wol dochs net nei de Joaden om utens, om de oare folken te ûnderrjochtsjen? Wat betsjut dat sizzen fan him, Jimme sulle om 'e nocht om my sykje en dêr't ik bin kinne jimme net komme? De lêste dei, it hichtepunt fan it feest, stie Jezus dêr en rôp, As der ien is dy't toarst hat, lit him by my komme om te drinken. Dy't yn my leauwt, sil it gean lykas it skriftwurd seit, streamen fan libben wetter sille út syn binnenste floeie. Dêrmei doelde er op 'e Geast dy't de minsken krije soenen, dy't yn him leauden. Want de Geast wie der noch net, omdat Jezus noch net ferhearlike wie. Doe seinen guon út it folk dy't dy wurden heard hienen, Dit is wier de profeet. Oaren seinen, Dit is de Messias. Wer oaren seinen, De Messias komt dochs net út Galilea? Seit it Skriftwurd net, De Messias komt út 'e neiteam fan David en út Betlehem, it plak dêr't David wenne hat? Sa kaam der twaspjalt ûnder it folk om him. Guon fan harren woenen him oppakke, mar net ien stut syn hân nei him út. Doe kamen de feinten wer by de hegeprysters en fariseeërs, en dy seinen tsjin harren, Wêrom hawwe jimme him net meinommen? De feinten antwurden, Noch noait hat in minske sa sprutsen lykas dizze man sprekt. De Fariseeërs antwurden harren, Hawwe jimme jim soms ek al op 'e doele bringe litten? Is der ien fan de lieders fan it folk of fan 'e Fariseeërs dy't yn him leauwt? Mar dat naasje, dat de wet net ken, ferflokt binne se. Ien fan harren, Nikodemus, dy't earder al ris by him west hie, sei tsjin harren, Us wet oardielet dochs gjin minske sûnder dat men him earst heard hat, en fan him fernommen hat wat er docht. Se joegen him ta antwurd, Binne jo soms ek in Galileër? Sykje it mar nei, jo sille sjen, der komt út Galilea gjin profeet. Doe gongen se allegearre op hûs yn.